Troi cyw celf. Os ydych chi'n moyn neud llun o adar, unrhyw fath o aderyn, allwch chi ddechrau gyda siap syml fel hwnna. Okay? Wedyn ni bach o gynffon, rhyw lwmp am pen, pig, llygaid a coesau. Dyma ni, beth yw hwn? Rhyw aderyn, falle colomen, rhywbeth fel yna. Ond jyst wrth newid y darnau syml yna, dyn ni'n gallu creu pob math o adar gwahanol. Felly, yr un fath o siap corff, wedyn ni cynffon bach yn fyrach, traed siap yma, a big mwy squishy, hwyaren! Allen ni estyn yr hoiaden tyn bach, cadw'r un fath o trad, ond wneud y pen bach yn hirach, a'r big bach yn fwy, a'r goesau hirach, i wneud flamingo. Chi'n gweld? Yr un fath o bethau, jyst wedi ymestyn ni stretcho ni tyfu tyn bach. Beth os y'n ni'n symud o'r colomen I wneud siarad. Yr un cof, unwaith eto. Bach mwy o gynffon. Pen bach yn fwy trwchus. A dyn ni wedi creu rhyw fath o ceiliog. O rhyw fath. Dych chi'n gweld? Syml iawn. Just newid darnau bach syml. Os ydyn ni moyn wneud y deryn bach yr ardd, wneud y corff yn llai a'r pen bach yn fwy, cynffon bach yn hirach, a dyn ni wedi creu, beth yw hwnna, Robin Goch neu Titw neu rhywbeth fel yna. Dyma ni sut ydych chi'n lliwio fe. Neu beth am rhywbeth chydig bach yn fwy tropical. Eto, rhywun fath o gorff. Beth am... Yma, big mawr. Mae wedi creu Tucan. Eto, jyst drwy newid darnau bach fel maint y big, maint y cynffon, hyd y coesau. Dyn ni'n gallu gwneud pob math o adar gwahanol. Beth hwnna? Rhyw fath o cockatoo o rhyw fath? Um, mae rai adar Just yn show yn off yn dydyn nhw. Bydd um, bydd y dyn yn yma. Just digon o le da fi ffidio mewn. Pain gyda'i cynffon mawr. Patrymog. So, gallwch just about pob y dyn. Os chi'n mwyn ei lluniau cartwnaidd fel hyn. O'r pain lawr i'r driw bach cael ei creu yn defnyddio y siapau syml yma. Beth am os ydych chi'n moyn newid fel cymeriad yr aderyn i chi wedi gwneud? Wel, gan mae just pig ac un llygad, dyn ni'n gweld, os ni'n edrych ar y deryn o'r ochr, Mae'n eitha hawdd i ni just newid sut maen nhw'n teimlo, sut maen nhw'n sut fath o aderyn ydyn nhw, just wrth newid y big neu'r llygad. So, allwn ni wneud pig mwy chwaraeus. Ni allwn ni wneud pig sy'n edrych y tipyn bach yn fwy difrifol. Hmm. Mae'r part yma'n anhapus am rhywbeth. Mae pig bach. Falle rhyw... Ydy'r un sy'n tyn bach yn swyl. Pig hir. Yn sydd gyda Cnoces y coed neu wedi'r un tebyg. Edrych yn benderfynol. Dych chi'n gweld, mae'r pig yn gallu effeithio os ydyn ni'n meddwl am yr aderyn. Felly beth am i chi trio wneud siapau pig gwahanol a newid y llygad a gweld pwy fath o adar yn cool neu rhyfedd ydych chi'n gallu wneud. Beth am fynd i'r ardd i edrych ar yr adar a chi'n gallu gweld a trio neu lluniau hynny nhw. Mae'n gallu bod yn anodd iawn achos bod nhw'n symud mor gyflym. Mae yna ddigon o lyfrau adar i edrych yn nhw. Wrth wneud llyged mawr fydda cartwnau fel hyn, ydych chi'n gallu troi hyd yn oed adar eitha boring, gylfinir, neu unrhyw fath o anifal mewn i fatha, ychwanegu mwy o gymeriad iddo fe. Ychwanegwch lliw fel ych chi'n moyn. A sy'n cool i weld yr adar gwahanol ydych chi'n gallu dod lan gyda nhw. Beth am fe ddod am straeon i ffitio'r adar ydych chi wedi creu iddyn nhw. Bydd y dyrun yma wedi dal. Hmm. Ysgol dim bach dwi am. Mae'r pig yn dweud lot am y dyrun, so beth am dyrun fel eryr. Mae'n edrych yn nobl ac yn cryf, mae gyda nhw big. So mae'n edrych yn siarp, cryf fel yna. So dyna ni. Adar gwahanol. Beth am i chi mynd ati i greu adar eich hun? Sgwyn i ffwrdd, celf ar y bwrdd, welech chi fori. Hwyl!